Iva, ngħidlek ommi reliġjuża ħafna, ġifieri, fissata kważi kważi. Għada sal-lum, bila twemmin. Nasib il-Covid waqqaf naqra mill-li tkun daqshekk dan, ommi titla' maġegore. darbtej ta' debit fis-sena easy ġifiri, qabel il-Covid, u fatti għaw istorja ta' tarlata ġifiri, marret. Għalija mek u l-post ta' paċi għalija, u n-ngus taħħa, tipo għanda zvok, titmur emmek, u għanda dak it-twemmin naħseb jena ġenwin. Ehm, Waħda minnhom saka eh, qed insemmilek kiet ħaditni kontra qalbi ehm, prayer meeting ta' Dr. John. Mm, mm, mm, U dan dak il-kwajt kien mitek dak dak. Eh, ma kien eh, kien isu l-mita. Eh, dal fej kien jgħidu l-Dr. John kien kien tabib, u tabib, u tabib. Tabib, tabib, vera. U dan sakan, ma din kienet knisja kollha xjuħ ġifieri. Ma, ma, mux hemm, qatt ma impressjonani bit-talb jew hekk, ġiri ma kienx xi kwistjoni ta' talb, imma mżekka minnhom, hi minnhom xu kien dejjem akkompanjat ma' qassis, din darba ta' morta ġifieri ma morx iżjed. Imma kien darb l-Ewkaristija. It-tabib għaw il-qassis u meta għadda meħdejna ħassejt, sejkix Ma nafx, ma ħassejt ċaġa tanqalni. U niftakar kon mort fil-karozza, wara, tela maħt, la nistangelmek, tela. Dik, fem, tipo, bijet tisma ma tisma, fem, ta' tikas, mux ta' tikas u ek. Kem kellek zmin? Mek jisu dak dak iż-żmien eżatt kif bdejna aħna l-art and design kważi, eżatti. 16-17 xi ħaġa. Xi ħaġa hekk. Dik kienet l-ewwel sentenza li għattela tela ma nista' nkellmek. Inta xaħja kattela tela nista' nkellmek. Niftakara xara, niftakara, kellna dik iż-żmien kellna karrozza żgħira u biċċa pel korsa hekk u u kontattila u ma daqshekk, bat. X'ma tmurx meġġigori ommok. L-ostja jew. Mhux ovvja, eh, ideali għamel aklu żgur.

Ħani, ma nafhem. Xiex baqgħet is-suq? Eh, okej, tajjeb. Le, ma baqgħetx is-suq, ġifieri kien hemm dak il-momentek ta' finti fejn provajna ħafna affarijiet aħna. Hmm. U ma nexxewx. Ma jena ma konċ, jena onestament, il-lum ġata xorta għadni ma nemminx li dak kienet raġuni għalfejn Waqaft intemmt, jiena nemmen illi hija logħba hija hija logħba mentali illi wieħed inti jilgħab il-ħin kollu. Ġifieri il-moħħ kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, kapaċi inti jwaqqaf il-uġieħ, kapaċi jwaqqaf Ġiri, il-moħħ huwa b'saħħtu ħafna, sibina l huwa l-organu li jmexxi ovent li jmexxi kollox imma għandu dik is-saħħa partikolari. Inti dak il-ħin moħħok kont qed tipprova timpenjah biex b'xi mod jtejjiblek il-fakultajiet ta' Onestament m'għandix idea. Ġifieri ma mbagħad wara meta għax inti mhux fil-karozza biss titisa, inti mhux tmur għandhom u tgħidilha isma' nista' nkellmek. Li tmur quddiem klassi, titkellem u taqra u tpaċpaċ u tgħid u tiddiskuti u tagħmel presentations, fimt, fejn illum il-ġurnata mmur nagħmel konferenza u nitkellem fuq television u hekk, eh, differenza. U Ġviri, ma dak il- Ma għax għadna naqra kurju, skużani ħan investiga ftit, għax eh, għalija għax għax

U għed bil-qeda u tara Dr. Ġoran, tara daw l-anzjani, jitolbu, kantaw. Eh, xkien għaddej minn moħħok? Waste of time. This is so fucking weird, bro. Waste of time, għax jina konnejt, jina konnejt, nifem, jieta unek jina biex ma niksir li xqalba l-lom, eh. fim, ġivi, onestament.

Jina ma ifhem, vera ċirkustanzi kif qed tgħid inti ġew isom isu meraklu, ma personalment ma nemminx li kienet inti dak kien fattur fenomenali li jisma ġi xi spirtu santi fuqi u berikni u jista' jkun. Ma naħseb jina mhux hekk. Lej, bħalma il-ġi segwejt il-podcast taf jena kol daw l-affarijiet mux li jen xi eh, minn xi konkorrent tagħhom. Però nemmen li eh, jkun hemm momenti fej isu switch ta' ma li eh. isu switch li ta' ġiri li tamen isu switch meta ngħidlek li fil li t meta tkun hemm episodju li vera jimmarka u tajt ta' spiex ta' ah. jiena fjutu qata talla jew jista' jkun forsi xi ħadd imut jista' jkun forsi kont Kumment vera kataklizmiku ġeneralment. Medi kif qed tiddiskrivi inti biex qed hemmhekk kontra qalbek għaddit l-Ewkaristija. Le, ora dak il-ħin li tgħaddi l-Ewkaristija kienet inti xi ħaġa rajt tipo sagru għax naf għandi rispett li l-Ewkaristija, ġifieri kbir. Imma kien hemm ħafna drabi eh, fejn kol kienet tara l-Ewkaristija u qatt ma ġrat. Imma naħseb jien anke titqis ħaġa wkoll l-atmosfera, il-ħajb li jkun hemm fil- F'postijiet bħal dawn tkun naqra partikolari. Sewa, sewa. Isma' fuq l-iskrin tal-oli, ma, mela, there is no known cure for stuttering and like any other uh, speech disorder requires therapy and practice to treat or manage it. And while some people report that their stutter suddenly disappears, Graham Sansone, for most adults who stutter they will continue to do so for the entire life. Ma ma spiega għalf fej there is no magic pill, eccetera, eccetera. Mm, ma jeżistix u ommu kif esperienzata l-ħagġa l-baqqa waħda t-tifel taħħa wara jtnajdu wara 14 sena ta' terapija, ipnoz li maħadmux. Eh. eh, fem naħseb, eh, ommi fem minna rajt li sma rajt issa mtama. Mtama forsi li jibdajn li bdej forsi anki wassal leħnu jgħid ċertu affarijiet li jista' jħoss. Fimta xum, meta inti għandek tifel. illi ma jkunx jista' jitkellem u jesprimi lilu nnifsu mhijiex sabiħa, ġifieri mhix feliċi. Hmm, mhux hekk. Ġifieri ma tistax tesprimi kif qed tħossok, id-dwejjaq tiegħek, dan fim ġifieri inti l-unika mod kif tesprimi lilek innifsek huwa billi tuża l-emozzjoni tiegħek tikbi jew kara titħaq, ġifieri m'hemmx. Hmm. Ma tistax tgħid isma' nitħaqax kemm jifani dik iċ-ċajta, jew ma tistax tgħidhom it takes time, it takes so much effort Titbażwar, dik il-kelma titbażwar.